Byddaf ffyddlon i Gymru i gydyn ac i Grist, dyna yw addewid aelod o'r Urdd. Sarifa Nab Owen Edwards yn sefydlu Urdd Gobaith Cymru Fach ym 1922, newid enw i Urdd Gobaith Cymru ym 1927. Sefydlu cymaint o bethe, Steddfod, Mafol Gampe, y cyfnod yn gyffredinol yn un cyffroes dros ben. Ac yn goron ar y cyfan, fe gafodd rhai y profiad o wersylla am y tro cynta, fel y clywodd Iris Cobb gan Howell D Roberts. Wel, y blwyddyn gynta', y gwersyll cynta', oedd 1928. Ond dwi'n cofio'n iawn cael llythyr gan Ifan ab Owen Edwards yn 1927. O'n i'n hogyn ysgol yn Ysgol Sir Pen-y-groes, fel oedd e'n cael ei galw amser hynny, Ysgol Dyffryn-nantlle erbyn hyn. Ac yy, o'n i'n arwain eisteddfod yy adran yr Urdd yn yr ysgol ers rhyw ddwy flynedd. Felly wedi llythyru cryn dipyn ag Ifan ab Owen Edwards i Lanuwchllyn, a dyma lythyr Yn ystod y gaeaf 1927, gofyn addewch i nghyfarfod i i Rhostryfan. Mae gen i gyfarfod yn Rhostryfan a gawn ni sgwrs ar ddiwedd y cyfarfod, mae gen i rywbeth pwysig iawn i'w drafod efo chi. Wel, bobl annwyl, ni'n meddwl bod hyn yn rhywbeth gwerthfawr iawn bod ni'n cael gwahoddiad gan Ifan ap Owen Edwards i fynd i'w gyfarfod o i Rhostryfan a drafod rhywbeth pwysig. A dwi'n cofio'n iawn mynd ar fy meic yy trwy Ddyffryn Nantlle a dringo i fyny i Rhostryfan ar noson oer gwyntog, lawog, ac ar ddiwedd y cyfarfod y mae Ifan, y bwyn eglwys, yn deutha i, Dewch i'r carn i gael sgwrs 'ma, dyma beth sydd gen i eisiau ddeutha chi. Dw i'n bwriadu agor gwersyll i fechgyn yn Llanuwchllyn yr haf nesa. Ddowch chi yno i fy helpu fi i'w gynnal o. Dim ond i fechgyn?
Dim ond i fechgyn ar y dechrau. Ac yy, Dof, medda fi, ddowch chi â dau neu dri efo chi hefyd i'ch helpu yma. Wel, Dof, dwi'n siŵr, medda fi, ac yy fuon ni'n brysur wedyn yn trio cael cyfeillion o'r ysgol, ac fe aeth Robert Gordon Williams, ac Alwyn Morris, ac Evie Humphreys, a minna, pedwar o Ysgol Dyffryn Nantlle, i helpu i sefydlu'r gwersyll cynta' 'ma yn 1928. Felly dyna'r flwyddyn, 1928. Wel, i mi, yr oedd hwn yn beth pwysig iawn, iawn, oblygu. Dyma'r tro cynta' i fechgyn y Gogledd a bechgyn y De gyfarfod ei gilydd. O'n i rioed wedi cyfarfod bechgyn o'r De. Ac oedden ni trên y Gogledd wedi cyrraedd yn gynnar ar y dydd, a tua pump o'r gloch y prynhawn dyma drên bechgyn Llanelli yn cyrraedd. Yn cofio nhw yn dod allan yn drwstfawr o'r trên. A ninnau'n helpu nhw gario'u bagiau i'r gwersyll ac yy cael dipyn o drafferth i deall nhw. Siŵr o fod, a nhw'n cael trafferth yn eich deall chi, wyt ti? Wel, oeddan ni wedi dod yn gyfarwydd bryd hynny, ch'wel', oedd o cyn amser y radio, felly ma' radio wedi pontio y De a'r Gogledd, felly ma' iaith yn y cwestiwn, ond yy Cofion iawn y Parchedig Llywelyn Williams, doedd o'm yn Barchedig amser hynny, myfyriwr ifanc oedd o, yn gofyn i mi ar ol te, Dere i mas i waco yma. Na, dim baco, medda finna. A Llywelyn druan gofyn i mi ddod am dro, ynde. Mynd am wac.
Mynd am wac, ie.
Ond yy dyna gychwyn cyfeillgarwch bechgyn Llanelli, bechgyn y de, yn arbenigwyr ar y rygbi. Nina ar y soccer, gêm o soccer a nina bechgyn y gogledd yn eu curo nhw, ond gêm o rygbi a nhwthan yn curo ni yn gandryll. Hwyl fawr y gwersyll oedd amser bwyd y pen cogydd oedd Eirfil Jones Aberystwyth ddath yn brifathro yn ol Gellau wedyn am flynyddodd. A John Roberts Trawsfynydd fi'n gweld o rwan yn llifo'r bara ar gyfer y cant a hanner llwglyd ac yn taenu'r menyn. Un crochan mawr oedd 'no, a blas yr uwd ar y lobsgows, a blas y lobsgows ar y pwdin reis, y cyfan yn cael ei wneud yn fama. Ac yr oedd 'na ryw stori fawr, mae'n siŵr, ti'n wir, oedd Ifan ab Owain Edwards wedi prynu dwy ddafad a wedi lladd nhw a'u cadw nhw yn seler yn Neuadd Wen. Oedd hyn fel cyn amser rhewgelloedd, ynde? Felly, oedd y cig yma'n dod i mewn bob dydd, a chig oen oeddan ni yn gael yn bena. Roedd afon y rhedeg heibio'r gwersyll yr afon Twrch. Yna un o'n gwaith cynta ni, jobs cynta un, oedd cronni yr afon yma i gael lle i molchi. Doddai'm sôn am ddŵr a a a llefydd i molchi. Yy ag yy dyna'r pwll oddan ni'n molchi yno, dyna'r pwll oddan ni'n golchi letys yno hefyd. yy cofio un o fechgyn Pwllheli? yn rhuthro i mewn i, i, i fama nes torodd o'r argae a dyma'r letys a'r cyfan yn mynd i lawr afon Twrch a nina ar ei hôl nhw. Ond uh, oedd na hwyl fawr iawn a chyfeillgarwch newydd yn cael ei sefydlu yn y gwersyll uh, yn sicr. Ond roedd na rhywbeth arall chael gan Ifan a Boen Edwards. Roedd o am yn hysbrydoli ni gyda hanes Cymru ac oedd o'n mynd â ni bob pnawn ar deithiau i ben yr Aran Benllyn i weld coed y pry, cartre Oem Edwards, gweld y Neuadd Wen, o'dd petha yma i gyd yn newydd i ni, dyma hanes Cymru'n dod yn fyw rwan, gweld y petha odda ni 'di darllen amdan nhw mewn llyfra ac yng Nghymru'r Plant, ac Ifan ap Oen Edwards yn sôn am rhain gyda'i frwdfrydedd arbennig o'i hun. Felly ymhlith y chware a'r hwyl, Oedd llenyddiaeth, diwylliant a hanes Cymru yn bwysig i'r gwersyll? Yn sicr, dwi'n credu bod hwnna i Ifan ab Wyn Edwards yn bwysig iawn. Creu balchder newydd yn ein hanes ni ac yn yn traddodiadau ni. Dwi'n meddwl bod o hefyd yn hollol fwriadol yn ceisio pontio y de a'r gogledd ac fe wnawn hynny yn llwyddiannus iawn yn y gwersyll yma pa mor amrwd a digysur oedd o. A digon digysur oedd o yn. Sawl pabell o'dd yn y gwersyll? Dwi'n meddwl bod 'na ryw bymtheg o bebyll ag yy oddan ni'n cysgu yy a'n penna at y polyn a'n traed at allan. O'dd hynny'n iawn i mi yn bur fel fi ond yn cofio Bobi Gordon Williams a'i goesa hir o'dd 'i draed o tu allan i'r babell a waeddodd rhyw fore Pwsina! Pwsina! Ond beth o'dd 'na ond ond buwch meddan nhw yn llyfu 'i draed o. Yy. Ond o' 'na hwyl ddiniwed iawn. Ond cyn y gwersyll, hyn dwi'n meddwl sydd yn bwysig i i ni gofio. Cyn y gwersyll, roedd pob pwyslais yn yr Urdd ar bethau diwylliannol, adrodd, canu, cerdd dant, chwaraeon actol, storïau, dramâu ac yn y blaen. Ond fe ddaeth y gwersyll i bwyso agwedd newydd, awyr agored. agwedd gorfforol a chymdeithasol, dysgu cyd-fyw, dysgu tynnu coes a chael tynnu ein coes, hiwmor, rhyw anelu at gydbwysedd yng ngwaith y mudiad, ymdrech i fyw bywyd llawn trwy gyfrwng y Gymraeg, a dyna'r tro cyntaf i hyn ddigwydd, roedd 'na wersylloedd wedi bod cynt trwy gyfrwng y Saesneg, ond dyma'r tro cyntaf i wersyll gael ei gynnal drwy'r iaith Gymraeg yn llwyr o fore hyd nos, a phob gweithgarwch ynglŷn â'r gwersyll yn Gymraeg.